Ok, rrid ngħid li dak kien eh, filmat illi kienet festa ta' tliet snin ilu. tal-liġi biex jieħdu ħsieb. Dak Ma jfissirx li għax fuq- f'lokalitajiet ftit u l-emmula u kultant għalaw l-problemi, inti tnaqqas il-festi jew tostakola milli jkompli jikber. Dak kien il-moviment ta' tliet snin ilu. Issa kien hemm hemmhekk il-Marxa San Gejtanu. Min mar il-Marxa San Gejtanu dis-sena, bl-għajdut li kien hawn da, diġà jaf li tnaddaf il-mar. Għax jiena dħolt, il-Marxa San Gejtanu ta' dis-sena ma kellu x'jaqsam xejn ma' ta' tliet snin ilu, għax il-poplu Minnufih diġà qiegħed iħassibni għalih. U jalla nibqgħu Għaliex? Qed isaqsik għaliex, Mario, Mario. Qed isaqsik għaliex, Mister. Mhux qed ngħid għal tal-ebda pajjiż għaliex dis-sena kien hemm pass 'il quddiem. Għid għaliex. Eh, għax kien hemm dan ġej fuq ix-xefa. Mela, mela, mela, mela, mela, mnalla kien hemm dak id-dokument. Ħalejlek ippermetti. Jiena dan naqbel miegħu, pereżempju, li qal li Marċi ma jifqux quddiem il-gazini ta' xulxin jibqgħu mixjin. Taqbel magħha perfettament. Għax aħna min iħobb il-festi, fil-veru sens tal-kelma, inħobbu għal-festi, le, min ma jistax, ma jistax, imma fej nistaw nevitaw li nif u għoddim xurxin u għoddu nitajru, iva, għadna nifqu. U li ma nifqux fil-periferiji għanna nifqu. Pero mbat jina għet namel mistoqsija, jek jindafu l-marċi ta' Malta kolla, u wieħed ma jindafx jew tnej jew tlieta, se jiġri se jifqu ta' kulħadd. Għax aħna l-Marċi qegħdin bil-karta s-safra. Jiġifieri, iva, il-Marċi ta' filgħodu qegħdin bil-karta s-safra f'dan id-dokument. Però ħa nkunu fair. Jiġifieri, aħna kellna żewġ seminars wieħed f'Jannar u wieħed fi Frar. U ħadd ma ħareġ bi proposti konkreti ħliefna. Jiġifieri kulħadd l-assoċjazzjonijiet li kienu hemm kellhom għaxar xhur biex joħorġu bi proposti konkreti. Kollha jgħidu, u intom ukoll naħseb, li xi ħaġa trid issir. Ix-xi ħaġa ħadd ma kellu l-kuraġġ li joħroġha biex ikun ikkritikat. Aħna kellna l-kuraġġ noħorġuha biex inkunu kkritikati. U għadu ħadd ħliefna ma qal x'għandha tkun din xi ħaġa, din hija l-verità. Se jiġri jekk mhux kulħadd jitnaddaf. Jekk mhux kulħadd jitnaddaf. Mal-ħażin se jeħel it-tajjeb. Jekk mhux kulħadd jitnaddaf, dan huwa

Għax dan kull darba konsultazzjoni ma ssirx hekk. Il-konsultazzjoni ssir daqa l-intaqa' mal-każini tal-banet. Ma dawk li tal-armar intaqa'? Le. Ma dawk li jieħdu ħsieb u jinteressom il-festi ta' ġewwa kif isiru bis-serjetà intaqa'? Le. Per eżempju daqa semma iż-żebgħa u kollox. Hawn min jieħu x-shield.

Inti qed trid is-serjetà fil-festi. Jiena direttant tal-festi u mmur it-transoluzzjonijiet. Jien skandalizzajt ruħi fit-transoluzzjoni tal-Madonna. Il-fratellanzi serji. Il-kanonċi serji. L-abbatejni serji. U mbagħad nara kanonku

Jiġifieri biex twaqqaf il-festa mhux ħa twaqqaf il-festa hekk. Tant hu vera li jekk taqra r-regolamenti li għandna bħalissa tas-sena 2004 inbidlu mis-sena 2002 u għedna jista' jkun il-każ li l-festa lanqas twaqqafha f'dik is-sena. Għaliex da li hawn hawn mhux kollu ġdid. Da li hawn hawn ħafna minnu huwa erġajna rrepetejna biex ġbarna flimkien ta' kien hemm qabel. Daqal għalhekk Dottor Pullicino, id-dokument huwa miktub qisu liġi, qisu norma. Għaliex? Għax kieku ddiskutejna biss l-ideat, jista' jkun naqblu fuq l-ideat, imbagħad ma konniex naqblu fuq il-formolazzjoni. Ġifieri aħna kif jagħmel il-Parlament meta joħroġ abbozz ta' liġi, ikun forma ta' ordni allavolja għad-diskussjoni, u dan id-dokument huwa forma ta' norma, għall-Knisja norma tfisser li White paper, eh, white Tenna paper. ftit. Ma nafx għalfejn qed Huwa titkludi fiha. forma Jekk aħna ma ta' nagħmlux, liġi eh, li eh, eħe, dik imma il-problema imma tiegħi jien, huwa forma toni ta' liġi tad-dokument. għaliex aħna Fimtek, il- il- fimtek. aħna il-konsultazzjoni qed nagħmluha fuq l-ideat u fuq Ok, ħaniħu il-formulazzjoni biex lis-Sinjur- innaqsu il-periklu li jkun hemm eh, diffikultà fuq l-interpretazzjoni. Ok, mela, s-senjur temmek għan ħedu ftit inis. Eh, għajdinna. Għat nifem sew, jeni ġbi għal dawk l-erba minn nis li jem fuq il-video mek. Ġbi dawk waqfu l-festa ta' luf ta' nis, dik l-ewel wahda. U li xtaqt nejdu jem bada jaqra l-ewel minnu zaqqu barra. U kif tirbes dik, u kif tirbes l-ohra, u kif jirbes dak. Ġbi daw, In-nies issa hawnhekk m'għandhom x'jagħmlu fit-toroq ukoll u x'jilbsu ħwejjeġ ukoll fit-toroq. Għax ma tmurx allura. Jekk hux ksur tal-liġi. Għax ma tmurx, eh, eh, eh. Jekk hux ksur tal-liġi. Toħroġ liġi din fil-pajjiż u dawk il-ħwejjeġ li jilbsu. Jekk hux. Li jilbsu. Le minut, dawk il-ħwejjeġ li jilbsu. Sewwa, toħroġ liġi fil-pajjiż u minn ġo ħwejjeġ ma jinbigħux. Għax Dawn minn ġo ħwejjeġ tixtruhom dawn il-ħwejjeġ? Le, le, għax fuqhom tista' tilbes affarijiet. Jiġifieri da, le, ifhimni, dawn il-ħwejjeġ huma sew, dawn il-ħwejjeġ. Ma normalment huma jinżawhom il-ħwejjeġ u sew. Le, imma nies ma jinżawhomx. Le, le, ma nafx. Da, kulħadd qiegħed jgħid, għax ixnaħat. Sewa. Ma taqbel ma l-ġirt zaqqhom barra per eżempju. Dik għalelek, dak qiegħed jgħid allura. Jekk hawn ma nafx hekk hawn xi ħadd pulizija. Le, taqbel jew ma taqbilx? Le, jiena, ifhimni jien, naqbel u ma naqbilx, jien flok ma ninżawx. Issa, x'għamel ħaddieħor f'dik is-sħana? Ma jinteressanix jien. Jien dak qiegħed barra, hemm il-pulizija, hemm il-liġi, u l-liġi tgħidlek. Inti, sewwa, inti, jekk inti għandek qiegħed bżaqek barra, imur u jteċċi azzjoni. Sewwa, issa, jekk hemm xi waħda jew xi ħadd mhux libes sew fit-triq, imur fuqu u jteċċi azzjoni. Ma t-tieni darba daħ jerstaħ, hekk ma jismax minnu. Sewwa, jiena qiegħed nifhem li fil-futur, fil-futur, il-festi ħajspiċċaw. Insaqsukom li jkommandkom il-festa meta ta' San Kejtan. Sewwa ħsir misangeta mhux mill-ħamrun. Tajjeb, mill-1 tibda sa 7 nillukom aħna minn lejt sal-14 ma laġbin. Għax hekk ħanispiċċaw. Għamlu festa li kom ġifieri. Ħan infirdu. Ħan infirdu. Ħan nispiċċaw bħal Spanja. U bla statwa mbagħad tagħmlu għalkolkom. Infhem li għandi dritt nagħmel statwa, għandi dritt nagħmel statwa x'istwat il-qaddis. Il-qaddis. Mutaħat il-qaddis huwa ta' kulħadd. Il-qaddisejn. Le fadet jiena taw permess jagħmlu statwa kieku. Minna le. Iċċekkjah bil-liġi għandik dritt. Ifhimni, il-qaddisin huwa dak. Int li qed tagħmel, int li qed tagħmel, qed qiegħed le, qiegħed titfa' in-nies il-bogħod iktar mill-Knisja. Il-bogħod, il-bogħod. Ok, nirringrazzjak, is-senjur. Is-senjur għandna l-fader hawnhekk li titkellem, għajdilna senjur. Għajdilna senjur. Le, jiena. Żommu fil-qosor, please. L-istess jiena ħamru li sadni kemm rajt dal-feature minn sentejlu l-ewwel festa l-ħamrun irrenġat ħafna, ġifieri kif qal tajjeb. Nikkonfermawha di u għandna wkoll.